Teƒe yi mele fifi la ɖe, nye ɖekae le fi. Ne na ɖe be yeawɔm ɖe, nu ka mawɔ? Mada aƒa be ɖomahi kpeɖeŋu ŋutɔ ɖe ava tum. Vɔ ne metɔ ɖe fi ya megbe o, le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, ɖomahi dzata ɖe gbɔ alo eda, elã wɔadã ɖe gbɔ ɖe, anye be le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, ya metɔ ɖe fi ma ɖe, elã lém aɖu.

Yo nɔvi lɔlɔ, nu yi me magagblɔ egbe ya nye be ne le nye kpɔ le mɔ dzi ɖe, nu vi ɖe ya me di be mia miazã. Ne mele gbɔgblɔ le mɔ dzi be mizã common sense, mizã dzɔdzɔme nyansa, eya nye be mawɔ demonstration ɖe na wo fifla. Ne makɔ kpe le anyigba dzi ekpe nye ya metsɔ, ekpe ya nuka wɔna? Mikɔ wɔa dɔ, ekpe nuka wɔna? Mikɔ tua xɔ, ekpe nuka wɔna? Gbã le mía tɔgbuiwo ŋɔli ɖɛ, ekpe ya ya mizãna kɔ gbana nuwɔe, ekpe ya ya mi nyrena le likpeawo dome wo yɔna ɛ xɔxɔe tɔwo yɔ likpeawo be lukpe efia be wole kpe lum. Ne wò me kpɔ nya history ma na va yi srɔ̃e. le Egypt kple like haƒe míava ʋu ŋku míava nɔ eveawo míava nɔ like agbea ava nɔ normal ɖe. Ekpe ya mikɔ mizana abe weapon. Matsi na wɛ ekpe mi nyre nɛ kɔ wɔna dɔ. Matsi na wɛ ekpe ya mikɔ dze elã koko. Ne ate ŋu alé ŋku ɖe efii ɖe, wòa kpɔ be ekpe gã aɖe enye ya. Ɛhɛɛ, ne èle nye kpɔm le mɔ dzi nyuiɖe, ekpe gã aɖe enye ya. Ekpe ya ɖe, ne mekɔ ekpe ya, ya mekɔ asi kɔ da ɖe titina nɛ, ya mezi asi edzi la, wòa kpɔ be ekpea de fem agblẽ nu le ŋunye. Ta ekpe, is it good or is bad? It's good. Okay. Mele biabia se be ekpe enyo alo menyo? Enyo. Ne ekpe nyo ɖe, leke ta ekpe nyo? Haɖe be ekɔ wɔa nu nyuiwo ta. Fifi lae mele nu ƒo kpli wò ɖe. Sigbe wole tsitsina wɔe ma, tɔgbuiwò be nàda asi le tɔgbuiwò ŋu. Vɔ tɔgbuiwò ƒe ʋu ka eyae le lãme na wòe? Tɔgbuiwò ƒe ʋu ka eyae le tsatsa le lãme na wòe? Ne wova yi nyrɔ wo ɖe tɔ mɛ be yewo do mawutsi ta na wɔe ɖe, nɔvinye, tɔgbewo ƒe ʋua me bu o. DNA ga le lãme na wo ɖe, eya nye ameyibɔwo ƒe ʋu. Ta ne enye ameyibɔ, wokɔ sɔfowo ɖe ekɔ va na wɔe be sɔfo alo wodo sɔfo wɔe. Me tsi na wɔ be sɔfo akpa gãtɔ ɖe, egawo le hehe na wɔe ya ta wole dɔ wɔ. Ma da asi le akpa ŋu. Enye sɔfo wodo sɔfo wole hehe na wɔe. Yi wɔe be ameyibɔ enye. Wo be wona wɔ sɔfo me kpɔ biase be ɖe Ega yi nèle xɔxɔ ta adzra nɔviwòwoa? Sɔfo akpa gãtɔ ye numa le ɔ ma. Nye megbe o Yehowa nɛ nɔ djɛ me nye menya fi ke fi nɔ wova yi kpɔ Yehowa ƒe ŋkɔkɔ tso. Nye menya fi nɔ wova yi kpɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔkɔ tso. Vɔ mele tsitsi na wò be as far as Jesus Christ ƒe picture yio vɔ akɔ eɖokui kɔ da ɖe ŋku me nɛ ɖe ekema na nya be ele wò flu. Yehovawo mate ŋu axɔ na mí o. Egbe yi ko medi be matsi na wòe ma. Yehovawo mate ŋu axɔ na mí o. Gbe yi gbe nakpɔ be yevu ku ɖe ameyibɔ ta ɖe, ya naxɔ se be Yesu Kristo ku ɖe ta wɛ. Gbe yi gbe nakpɔ be yevu va to afifia kɔ gakɔ na ameyibɔ ɖe. That is when you believe that Jesus Christ died for you. Ne womekpɔ nya o ɖe mele tsi na wɔ le ame yibɔ nyigba dzi. Ame ɖeke ma tsi na wò nyateƒe ɖeka ye le agbenkeƒe aʋa la dzi ya gblɔ mele na wɔ. Gbe yi gbe nakpɔ be Yesu Kristo edɔ mawo dɔla ɖe he xɔ le mumu dze amewo dzi yameʋu le gege. Gbe yi gbe nakpɔ be Yesu Kristo alé yameʋu ma ge o ɖe. That is when you believe that Jesus can. We want practical. Nɔvinye, mi hiã practical. Eya me le tsitsi na wɔ, eya ta me do le xɔ me egbe. Ma va xexe, ne ma va de gɔme na. We want practical, ne me kɔ kpe. You see the law of gravity. Wobe Yesu Kristo e defile, e zɔ tsi dzi mi megbe o. Tɔdziʋuwo le mumu le tɔ me. Yesu Kristo mete ŋu lé o. Ame mawo vɔ̃ ka wowɔ nɛ? Vɔ enye Kristotɔwo tsi na be ɖe Mawu mebia be ame vɔ̃ɖiwo no ku ɖe woƒe nu vɔ̃wo me o ta trɔ ne nàva kpɔ Yesu Kristo. Meɖe kuku, yameʋu yiwo ge tɔdziʋu yiwo nyrɔ ɖe tsia me ɖe vɔ̃ka wɔ ɖe Yesu Kristo ŋu. Wo ƒete wo ŋu kɔ hã ne nàna ŋudodo. Woƒe ŋu mekɔ o. Mexɔse be nuvɔ̃ le amegbetɔwo ŋu twenty four seven. Mabia wɔe nɔvinye, ame yiwo tɔdziʋuwo ƒete nyrɔ, Titanic nèkpɔe kple wò ŋkuwo, wonye Yevowo, woawo ya Yevowo nokunu yi ɖe dzomavɔ mea? Kpao. Ameyibɔ, míaƒe susuwo me mele gbɔgblɔ be míaʋu ye agblɔ eme ɖe na wòe. Mele gbɔgblɔ be míaʋu míaƒe susu me ɖe eye agblɔ eme ɖe na wòe Ameyibɔ. Be ɖe, ne womegava tsi na wò be le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me ɖe, ne èkɔ kpe ɖe kpea tsia ya me le gbɔgblɔ me o. Ne womegava tsi na wò sigbe o. Nɔvi lɔlɔ̃,

be nàzã logic. Ne womegatsi na wò le gbɔgbɔ me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me ɖe, ne èkɔ kpee ɖe, mage o. Nava, eyata míle hiã me da ɖe. Yevowo ɖe, fiafitɔ wonye. Ameblela ya wonye. Nye medi woƒe ŋue o. But I want you to be wise as black man. I want you to be wise as black man. Nyateƒe ɖekae, agbe ŋkeƒe ya va la dzi eya dzi na see le. Ne ekpɔ video na me be ne me gblɔ be logic CSF tɔwo gblɔ be logic ɖe mi le gbɔgblɔ be logic haɖe be nuka ne va yi kɔ ekpe ya le anyigba dzi ɖe ne ekɔ ƒu na ɖe ɖe aɖe aƒa ekpea ɖe it will make noise ta na ame ɖe tsi na be megakɔ kpe kɔ ƒu dzi o efia be ame ɖewo like wɛ ade be ne kɔ ƒu dzi ɖe awɔ noise that is logic vɔ na ame ɖe tsi na be le gbɔgbɔ me ɖe nye kplu miawɔ ɖeka le gbɔgbɔ me ɖe míaƒe te mi nye yesu kristo ƒe supɔviwo míaƒe te mi le ɖeka le yesu kristo me ta ne kɔ kpe kɔ ƒu ekpe bubu ma da aƒa ɖe amea ka hatso Dagbe ya me le biabia na ame sia ame. Medi be ame sia ame neʋu mía míaƒe te mi ʋu míaƒe susuwo me. We need to open our brains. Ne míazã logic. Ne míazã logic. Medo le nyɔxɔ me hade ya ta. Mava mava mava mava de gɔme he mekpɔ foto edzi tsom. be twenty first century yewo te ŋu ɖo atsa Yesu Kristo ƒe kpetata alo yevuwo ƒe Yesu Kristo ƒe kpetata. Wode atsa nu, wode atsa nu vɔ ɖi ya wokɔ va na ameyibɔ president. Wokɔ va na ameyibɔ president. Ele tsitsi na be ɖe enye yevu dzi natɔ aƒe nayi ɖe hɛ gbɔ but it's a lie. Magagblɔe ke nu ya le dzɔdzɔ haɖe be nu ka we are not one, mí ameyibɔwo mele ɖeka o. Mí ameyibɔwo ɖe mele ɖeka o, ya ta wole dzɔdzɔ. Míaƒe gbagbãƒewo ƒetee ya koe ma. Ame tsitsiwo gbɔna be ne ha ƒoƒu ɖe, e ne ha eƒoƒu ɖe o mate ŋu ŋee o. Ame ya te ŋu aŋe ha ma ɖe? Ne ŋlɔ le comment te ne makpɔ teƒe ɖa. Yesu Kristo mate ŋu aŋe exa o. Ne exa ƒo ƒu ɖe, Yesu Kristo mate ŋu aŋee o. Mate ŋu aŋee o. Mi da asi le nu me ŋu. Vɔ ne mi le ɖeka ɖeka ɖe, woaŋe mi to to to to to woaŋe mi ɖeka ɖeka kpe kpe kpe kpe kpe kpe. Wobe asibide ɖeka ɖe melɔa dzoka o. Eveawo ƒe nyagblɔ me le na wɛ. Asibide ɖeka melu adzɔka o. Asi ɖeka ɖeka ɖeka asibideawo ɖe woawɔe aƒo ƒu hafi míate ŋu alɔ adzɔka. Ameyibɔ me be míwɔ ɖeka eye agblɔ eme le na wò le agbe ŋkeke yeava la dzi. Teƒe yi mele fifi la ɖe, nye ɖekae le fi. Ne nane be yeawɔm ɖe, nu ka mawɔ? Mada aƒa. Be domahi kpede ŋutɔ ɖe ava tum. Vɔ ne metɔ ɖe fi ya megbe o, le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, domahi dzata ɖe gbɔ alo e, eda, e, elã wɔada ɖe gbɔ ɖe. Eya be le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, ya metɔ ɖe fi ma ɖe, elã além aɖu. I have to run for my life. Eya mele yɔyɔ be common sense. I have to run and shout for help. That is what I'm calling common sense. Don't keep quiet in the name of Jesus and sit down. Yea nanɔ dzɔdzɔ be mawudɔla aɖe neva ne wòava xɔ wo. Ne ekpɔ history, Kenya fifi le akɔa tse Kenya. Dzatawo le ame lé le ɖuɖu. Le Kenya dzatawo le ame lé. Ne wodo keke va le yi dzata do tso gbe me ava lé amegbetɔ aɖu. Where was that Jesus Christ and the angels? Nɔvi lɔlɔ̃we, de agbe ya me le biabia, Medi be míaʋu míaƒe susu me ʋɛ dukɔ. Eve ŋutsu, nye megbe wò dzi eh, haleluya, ne nàdzi Yesu Kristo nàkafui. Vɔ nya yi mele tsitsi na wòe nye be ɖe you need logic. To worship that God. Enu ewo le ame tsi na wɛ. Wo ŋutɔ wo ga ewo ele fukpe. Corona virus enyi ya do fifla. Edɔ mele dodo eda ega ega ɖe. Ne kpɔ eku wɔme eve ya ebe yakɔ va yi tse woƒe pastor ɖe. So shall it be. Vɔ nye me be mega fia viwo. Leave your children to take logic. Let them admire logic. No za common sense. Na gbe ne vivi na mi. Mi le dagbe di. Eve ŋutsu eve nyɔnu eya me kɔ da ɖe wò ŋku me. Ne le nye kpɔ le egbe ƒe mɔ ya dzi ɖe, enu yi me di be na se ma. Be, mi di be mia zã miaƒe susu. Yovo ma na mi nyuie o. Miaƒe factory, imagine be yovo ya foto yi wokɔ va, factory ƒe agenda ɖe ya wokɔ va, it will be fine. Edzi adzɔ mi. Egbe ƒe twenty first century, wo ga ma na Yesu Kristo ƒe picture. Ele tsitsi na wò be yi yovo dzi míato aƒe míanɔ agbe. Kwame Nkrumah wo factorywo pete wowu da ɖɛ ɖe they are contribut they are contributors of Kwame Nkrumah's death and at the same time they are the contributors of what the factories to die. Haɖe be wodi be míatrɔ zu bɔla ne yewoakɔ broni wɔ awu kɔ va na mí, ne yewoawɔ ŋu akɔ va na mí, míaƒe industry ya no ku. Míaƒe industry te neku. Míaƒe president yiwo na foto ebe one factory eh, one one what one district one factory one dam is a good idea. Vɔ nɔvi lɔlɔ, mabiawɔe has it come to reality? Eya nye nya ɖeka. Nya evelia, ne de yewo vɔ ya te ŋu kɔ one district one factory ƒe agenda kɔ va na míaƒe president we will be happy. But have we seen it before? No. Have we seen it before? No. The empty Jesus, the empty fake name. Ne woanɔ míafia be yovue nye mía dzi kpɔlawe ɖe, eye ame le tsitsi na we be wò ame yibɔ ne wòmeʋuwo susu ɖe, wòanɔ hiã me da ɖe. The white man is telling you that if you don't come, you don't come and see me, you will not survive. Eya white man le tsitsi na wɛ. Ne mi ma va dze klo na wɛ o ɖe, yewo ma na mi o. Ya ta ne le sɔlime xɔ me, le klo dze 24 seven be Yesu Kristo na mu ŋudodo lo, wo me le ŋudodoɔ kpɔ o. Me de kuku na wɛ ame yibɔ. Me le kuku de na wɛ, trɔ yi ɖe ɖokuiwo me. Ne na kpɔ foto ya ne na bia se be ɖe, o nyateƒee lo, ne ɖewo ko vu fat ɖe, ewo, ele xɔxɔe. Ewu ele kpando, ewu ele peki le keta. La dan le aflawo. Kpɔ, míaƒe nu wɔ nublanui. We need logic now. Eya gblɔ me le na we. Mi gblɔ be ɖewo va yi commission, wo va let eh, picture yewo kɔ va, ɖewo va yi commission aɖe. Ya wo design, kpɔ ale yewo design picture ɖa. Wo wɔ wa wa nɔ anyi 24 years.

Mebia dagbe na wòe. Mebia dagbe na wòe. Enya yi megblɔ esugbɔ. Nɔvi lɔlɔ̃woe. Mena míaʋu susu me. Míazã logic. Míawɔ dɔ sesẽ. Míawɔ nɔvi ne míakpɔ agbe mavɔ. Míanɔ kame.